Добрый день! Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады увидеть вас в Ново-Алинском детском саду. Безне бәхетле иткәнгә рәхәт! Иң түребездә зур кунаклар бу. Хөрмәтле районыбыз җитәкчеләре күптән бакчага йөри башлыйлар. Рәхмәт җирле үзидарәбез җитәкчеләренә, бакча коллективына, әти-әниләргә!

Күптән кирәге бу балалар бакчасына ремонт. Рәхмәт менә Президентыбызга, программа эшли әле һаман, балалар бакчаларын ремонтлау, мәктәпләрне ремонтлау программасы бара бит инде. Шуңа күрә әйбәт булды инде, әйбәт. Кышын инде, Аллабирса, тагын акчалар булгач эшләрбез, ну самый главный без сөйләштек, Гүзәл белән дә, эчен ясарга кирәк инде, эче җылы булсын, түбәдән су үтмәсен, чиста-пөхтә булсын. балаларга йокларга, уйнарга рәхәт булсын. Шул төп максат безнең шул ие, шуңа күрә шуны ясап куярбыз, Алла бирса тоже киләчәктә мөмкинлекләр булу белән дип әйтәбез инде без. Әйтеп киттем, әлем җирлеге ул гади җирлек түгел, мәктәбендә 100 бала укый, хәтта 9 еллык кына ул. Урта мәктәпләрдә бу кадәр бала укымый. Балалар бакчасында 70 бала укый. Әле аның яртысы Актанышка йөри әле. Актанышка йөргәннәрен дә кушсаң, вообще дә монда сыйлый. 368 бала, гомумән. Шуңа әйтәм бит.
Шуңа күрә ул бәләкәй авыл түгел, гади җирлек түгел. Шулай булгач, монда бөтен социаль объектлар да нормально булырга тиеш. Безнең монда клуб кала инде. Клубны да конца эшләп бетерергә кирәк. Менә клуб кына түгел, инде целый комплекс бит инде. Балалар өчен дә эшли торган. Шулай булгач, безнең өчен ул бик мөһим булып тора. Шуны котлыйм, балалар! Гомумән, ата-аналар, тәрбиячеләр, укытучылар бүген бәйрәм бит инде. Көне дә матур, беренче сентябрь, көтеп алган бәйрәм инде ул бары бөтенебез өчен дә. Минем өчен тем более матур бәйрәм инде ул. Шуңа күрә котлыйм барыгызны да, менә матур итеп килгәнсез, балаларны киендергәнсез. Балалар чәчрәп, чәтрәп тора, мин сиңа әйтим. Урысча да даже сөйләйләр, татарча да бик матур итеп сөйләйләр. Шуңа күрә балалар бакчасы булмый хәзер. Балалар бакчасында җүнләтләп тәрбия бирмәсәң, Шәрипов кына эшләп бетерә алмый мәктәптә. Балалар бакчасы гүзәл әйбәт бирергә тиеш балам. Без аларга уже телгә өйрәтергә тиеш. Инглиз теле укытасы түгелме соң? Моны күрдем, уже яңарымда инглиз теле укыталар балаларда. Значит, урысча беләләр, урысча өйрәтәләр, татарча беләләр. Инглиз телен өйрәтәләр аларга. Шулай булгач, без аларны әзерләргә тиеш, һәр баланың сәләтен ачырга тиеш балалар бакчасында. Аннан Шәриповка теге мәктәптә җиңелрәк булырга тиеш, аллабирса. Шуңа күрә балалар бакчасының роле бик зур хәзер. Ул теге ата-аналар эшкә барганда баланы калдыра торган урын гына түгел хәзер. Без анда тәрбия, белем бирергә тиеш балага. Вот шундый максат. Коллектив начар түгел, беләм. Ярышып эшлисез, ярышып яшисез. Актаныш балалар бакчаларына ни бирмәгез, сер бирмәгез давай. Кайсыдыр параметрлардан сез әнә аны узып та китәсез. Киләчәктә дә әнә шулай итеп, ней, ә мөмкинлекләр дә бар. Теге юк бар өчен борчыласы юк. Җылылык өчен нәрсә әле, әнә синең туалетларың бик начар бит инде кайчан булган. Алар өчен хәя кайгырасың юк, Алла бирсә. Эченә бөтен көчегезне туплап, әнә тылсымнар кебек бер-берегездән матур итеп ярышып,

Тагы да киләчәктә, менә биш ел бит инде безнең срок, сөйләгән сүзләр генә түгел, ә алган җаваплы, сездән алган сорауларны бергәләп Энгель Наукс белән инде тормышка ашырга тырышырбыз. Инде бүгенге бәйрәмгә кайтсак, иң беренчедән, менә безнең кадерле балаларыбыз, Сәламәт булсыннар, исән-сау булсыннар. Менә зур белем, менә шундый бәләкәй зур детсадтан башлана, һәм генә общество матур итеп әйтеп китте. Гомумән әйткәндә, менә 26 август көннән башлап инде әйтсәң дә була теге бәйрәм итәбез. Бәйрәм итәбез. Менә шундый ни теге фикер килә, Актанышта гел көн саен бәйрәм. Бер эш эшләүче юк. Әйе. Ну бит, э, чыннан да әйткәндә, ул бәйрәм булыр өчен тырышлык кирәк, менә шундый ныклык кирәк, бердәмлек кирәк. Мин сезгә киләчәктә дә менә шундый бәйрәм булыр өчен генә түгел, ә көндәлек тормышта менә шундый бердәмлекне, бер-беребезне аңлап, э, матур итеп яшәргә, исәнлек-саулык барыгызга да бәйрәм белән сезне! Сөенеп, кулга-кул тотышып, Бергә яңа биналарда эшләргә язсын. Ингелна апа, сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез, чиксез рәхмәтебез. Без инде бу бакчада бик күп көттек ремонтны. Хәзер инде ул танымаслык булып үзгәрде, менә хәзер үзегез дә күрерсез. Без бик канәгать, подрядчикның эшләвеннән дә, Алмаз Мортазинның эшләвеннән дә Бик канәгать. Шушы өйрәтеп куйган бугай бу сезне. Шушы мат.
Үзем менә инде шушы урында рәхмәт әйтәсем килә барыбер да Илнарга да бик күп йөгерде инде ул алдан арттан. Классташым да ул минем. Үзебезнең авылдаш белеп калсыннар ата-аналар да ул да бик күп үзенең көчен хезмәтен куйды. Һәм шулай ук инде район җитәкчеләренә, мәктәп коллективына, Илназ Илшатовичка бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Дилбәр Миркасимовнага Һәрвакыт инде безнең яннан китмичә Венера Насыйховнага һәм барлык барлык район җитәкчеләренә зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Инде кала инде безгә балаларыбыз исән-сау булып, сәламәт булып, шушы бакчабызга гөрләп, матур итеп йөреп торсыннар. Без инде үзебездән кулдан килгән тиешле белем һәм тәрбияне аларга бирергә тиешбез. Без моны эшлибез, без моны булдырабыз. Аллага шөкер, моңынчы инде сынатмадык. Моннан кире дә инде район балалар бакчалары белән беррәттән Без бөтен ярышларда, конкурсларда катнашып, тиешле белем һәм тәрбияне биреп барабыз, Аллага шөкер. Бу бәйрәм, беренче сентябрь, Укытучылар, мәгариф бәйрәме булып тора. Барыгызны да чын күңелдән шушы бәйрәм уңаеннан да котлыймын. Башлыгы Дилбәр Миркаксим кызы

Безнең төзүчеләргә рәхмәт йөзеннән дә, балаларны алып кайтып, шушы зданиене тутырсалар иде диясе килә. Яшьләребез күп әле безнең, киләчәгебез булсын иде һәм балаларыбыз безнең шушы кадерле төзелгән ясле-бакчабызны саклап, Алар тәрбиячеләргә сүз китермичә, киләчәк гражданнары, илебезнең лаеклы гражданнары булып үссеннәр иде, кадерле булсыннар иде. Һәм инде безнең бакча коллективлары да бик көчле, мәктәп коллективы да көчле, алар бердәм һәр эшкә дә, авыл җирлегенә дә үзләренең оешмаларына да бик оешкан төстә оешып чыгалар, ата-аналарны да бик матур гына итеп оештыралар, аларга бик зур итеп рәхмәт, һәм инде без төзүчеләргә дә рәхмәт әйтәсебез килә, чыннан да аңлашып эшләдек, инде булган икән кимчелекләре ансын киләчәктә барыбер бетерәчәкләр бит инде, аларның барыбер аларның өстендә булып кала. Ә иң зур рәхмәтебез республика җитәкчелегенә һәм район җитәкчелегенә. Рәхмәт сезгә бик зур итеп Энгель Нуапович.

Укучыларны, студентларны, ата-аналарны, укытучыларны һәм тәрбиячеләрне Татарстан мәгариф хезмәткәрләрен һәм ветераннарын Белем көне, яңа уку елы башлану белән чын күңелдән тәбрик итәм!